Ā, kāti, kia ora hui mai nō tātou, tēnā nō rā tātou i ō tātou mātū, i ō tātou tūpuna, ko Mene atu ki te pō, hoi nō, ko rātou i tae wawe atu ki tērā wāhi, kīia mai rā, mai rā anō, He whenua horekau, he mamae, horekau, he mea kikino, engari ko te okiokinga tonutanga i runga i te rangimārie. Nō reira, haere koutou e mātua mā, tūpuna mā, haere koutou, haere koutou oti atu. Tēnā nō rā tātou te kanohi ora i roto i ngā ngaru o te wā, ngaru nui i papaki ki runga o Amerika i ngā wiki tata nei, me tō tātou mōhio, ko te ngaru o te moana i reira, pērā anō te ngaru o te moana Ā, kei hea katoa o te ao nei? Nō reira, ko te tumunaga e noho ora mai ana koutou i roto i ēnei ngarungarutanga o te moana, kua tātou e toromi. Ā, muri mai i tērā e mihi ana ki aku hoa kōrero nei, tāku hari ki tēnei kaupapa mai rā anō e mauria mai ana ngā take whakawhitiwhiti kōrero tēpu kīhini noi ō nei. Ki konei. Kāre i te mea kia tapu, kia hōhonu ngā take katoa, e whāwhātia ana e tātou huri te wiki, huri te marama, ētahi wā he take hōhonu, ētahi wā hono he take rawerawe noa iho, wero i te hinengaro, hakaoho i te hinengaro. Mahara nau ki tētahi documentary, Paki Pumeka, tēnā koe e te reo, e te reo hou, mahara i tētahi paki pumeka i mātakitaki ai ahau i tōna wā i mua noa atu rā, He pakimu pumeka mo Eva Rickard. Ka tika pea taku hakaari i tana ingoa i waenganui i a tātou i te pō nei, nā te mea ko tā tātou take hei kōrerotanga mā tātou tēnei pō ko te hīkoi nei. Āe. Nā, ko tētahi o ngā wāhanga o te haka-aturanga nei, ko ia me tana whānau e kai tahi ana. Noho tahi katoa ana rātou ki te tēpu kotahi, e kai ana, engari e rere ana tēnā mea te kōrero i waenganui i a rātou. Noho mai ana te whānau nei, Tupuna mā, tupuna mai, mātua mai, mokopuna mai. Ā, e mua ana au, ētahi o ō tātou kāinga i āinaina mehemea ko te tohutohu, pēnā kai ana koe, kapea tō māngai. Hore au e mua ana mehemea he tikanga Māori tuturu rānei tērā, nā te hāhi rānei i hōmai kia Anō kia ū ai ki ngā tikanga o te Hāhi, engari anō ki a au ka haere ki ngā hui i runga i ō tātou marae i ngā tau kua pahure, koe tērā ko te wāhi turituri rawa o te ao katoa, e kai ana ngā kaumātua, ngā kuia, ā, ka mutu korokīkī pai, te roa hoki ka kite tētahi i tētahi, nē? Ā, tikana.
Nā, ka kite au i taua pakipūmeka nei, ka titi ki taku ngākau. Ka tae mai ki tēnei rōpū e whakahuihuingia ana ki konei i ia wiki, he pērā hoki te tumanako. Engari kei hea te kai?
Koe hoki te tupuna? Ko te kai o te rangatira. Ako pēhea te pai o taku koro ka rapu hē koutou, nē, i roto i taua kōrero. Engari he haka paparanga anō, he haka paparanga anō, he haka paparanga anō, he haka whitiwhiti kōrero tahi ana. Nō reira, tēnā rā koutou. Kia ora. Tēnā koe. I muri i tērā, āe, ko te kaupapa hei kōrerotanga matatu e tēnei pō ko te hīkoi nei. Mua ana, ka nui te mōhio ētahi o koutou ki te hīkoi, inā hoki, ko te iwi waewae kai pakiaka nei, Ā, ko Moana Aroha, e rua marama ki Kānata. Oh, kia ora! Rua wiki.
Rua wiki. Rua wiki ki Kānata.
Tēnei rua wiki ki Bali. Kāore kīhaina. Tēnā koe.
Nā, tae mai ki tēnei o ngā hīkoi. Kia ora. Te hīkoi nei, hanga pēnei pea Hinewai me te, nā te mea, tae rawa mai ki tēnei pito, roti ōku hakaaro e rite ana ki tētahi whēua E, me hoatu haere ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā, nē, tae rawa mai ki tēnei pito, ā, hoi nō, ko te wheua nei, kua mitimitia, kua ngaungaua, kua mīia e ētahi, ā, tae rawa mai ki konei, ā, horakau kē he kiko e toe ana ki te wheua nei, he wheua nāianō. pai ana, e taunga ana tātou ki te kai wheua, he wheua nāe anō nei. Nō reira, ko te hīkoi nei, ahakoa he nui ngā kōrero ko puta mō te hīkoi nei i tēnei pō, he rerekē tā tātou ngau i te wheua nei. Hei tīmatanga, kei a wai te haka mārama pai mō te pūtaketanga mai o tēnei hīkoi?
Kia ora e te tumaki. Te tumaki kua roa e ngaro ana i te rōpū nei. Kua roa e ngaro ana i tēnei kaupapa, nō reira, pai te hoki mai ki tēnei. Ko te utu tēnei o to ngaro roa. Horahia mai. Ka panga atu ki te mura o te ahi. Ki au nei, ko taku titiro ki tēnei mea te hīkoi e hāereere haere ana i āianei, Ko te whakautu ki ngā rerekētanga me ngā pēhi a tēnei Kāwana ki runga i a Māori, ā, he hīkoi hei, ā, whakautu pea i te. I te pire tuatahi, engari nā runga i ngā āhuatanga o te wā me te mataku o te Kāwana i te haruru tapuwae nui a te iwi Māori, ka huri hei hīkoi mō te Tiriti, kia toitū te Tiriti. Ā, koia tētahi mea nui, pai ki au ēnei momo hīkoi i runga i te mea he kotahitanga. i roto i ēnei momo hikoi, he akoranga kei roto mā tātou tamariki, ā, mahara nāu i te wā i hikoi ahau 19, kau e kau te ngā nama, ā, kia mōhio ki taku kaumātua, 19 ā aku tau ka hīkoi i te piriti i Tāmaki, ā, mō te takutai moana. I taua wā e mahi ana ahau mō te reo tātaki. Ā, nā runga i te āhua o te kāwana, kāore rātou i hakae kia haere atu ngā kaimahi e mahi ana mō ngā tari kāwana. Ā, engari nā runga i te karanga o taku whānau, ā, me taku iwi, konei i wehi i Te Tai Tokerau, heke atu ki runga o Tāmaki haere hau. Ka mutu te wiki whai muri mai, i ngaro i au taku tūranga mahi. Nē? Ā, āe. Engari he akoranga i roto i tērā. I taua wā, ā, tekau mā iwa, moe ana ki runga i ngā tūruroa o aku whanaunga, kāore aha. Ā, nō reira, Ā, ki a au nei, he tirohanga tēnei mā wā tātou tamariki kia rongo i ngā pēhitanga o te wā. Ā, he mahi ki a au, i ngaro taku mahi i tērā tau, engari ka nui te tini o ngā, ā, ngā āhuatanga e pā ki ngā kaumātua, ngā te whānau hara wira kua roa e whawhai ana i tēnei whawhai. Ā, nō reira, Ki a au, i taku tūranga i te kura, he kitenga tēnei mā tātou tamariki ki te rongo i te ngau o te kāwanatanga kia haere ki te rapu i te mātauranga. He aha tēnei mea te Tiriti? He aha e pepepe haere ana ngā kara tino rangatiratanga te haka putanga engari tino mārama ana tātou ki wērā āhuatanga? E taea ōku tamariki, hihia te haere ki te hīkoi, hore kau i mōhio Mō te aha? Engari i te mea e mahi ana ngā Māori katoa, nō reira he akoranga kei roto i tērā. Ka mutu ki te hihia tātou kia ora tonu ēnei āhuatanga, me ako tātou i wā tātou tamariki ki tēnei mea te whawhai mō te Tiriti. Te nuinga pea o ngā tamariki o tēnei wā e noho kūare ana ki ngā mea kōrero nei koe. Mehemea kāore e tupu ake i roto i ēnā momo whānau e hakahuhua nā koe.
Nō reira, he, he pai kia hono atu ki ēnei momo kaupapa mm, mō taua take kia kaha ki te ako. Mm.
Koia tētahi o ngā tino uh, te pai o te titiro uh, ki roto i te hīkoi ko tai ki, ki ahau, ki, ki Kyle, ki Whangaroa. Ā, pērā ki wāna kōrero mō taua paki pumeka, kua kite mātou i ngā tupuna, ā, kua kite mātou i ngā karani, kua kite mātou i wā mātou hoa Pākehā, kua kite mātou i, i, o, kua kite hau i, i, i ngā taitamariki, i ngā mātua, i ngā pēpi, ā, i ngā reanga katoa, ā, e rongo ana, ā, i te, I te ngau o ngā tūhae āhuaranga i tēnei taima nei, e kaha pēhi ana i tō tātou reo, e kaha pēhi ana i wō tātou tikanga, e kaha pēhi ana i te taha Māori o tēnei whenua. ā, i te taha Māori o tēnei whenua e kī ana ko Aotearoa. Ā, nā reira e tīno rongo ana, ko hau tētahi e hakaaro ana, oh, you know, kei ahau tēnei hui, tēnā hui, he PC mārika ana au, kāre au i tae atu ki tētahi hīkoi. Kua tae atu au ki te hīkoi, kua rongo ahau i te wairua kotahitanga, ā, kua rongo ahau i te wairua, ā, emi emi tahi nei o o ngā Māori o te hai kai o te o te hai kainga a me me ngā whanaunga o o o Muriwhenua i tae kē mai a ka mutu i ngā ataata kua kite au i tēnei rangi ki a ki a Tākiwi ra ki a Whāngarei inanahi ra a e tino kite ana a a Te Tai Tokerau whānui e e Kaha tautoko tonu ana i tēnei kauwaka, tēnei kauwaka o te hīkoi hei oranga i roto i ngā pēhitanga o te wā. Nā reira, pērā ki ngā kōrero tākuta i nei a Maunaaroha e mihi ana ā, ki ngā ringaringa, ki ngā waewae, ki ngā huruhuru o tēnei kaupapa, mai noa, mai noa, mai te tae mō tō tātou tupuna whaea a Whina, me tēnā reanga, ā, tika ana wō kōrero e Karaikiu mō, mō te hunga e hakapau werawera ana i roto i ngā tau, kia ngāwari taku noho i tēnei ao. E tika ana, me mate, ā, me upoko, ā, mārō ahau, i ngā āhuaranga o te wā, kia ora wāku tamariki, wāku mokopuna, kia ora ngā, ngā, ngā uri kāore anō kua whānau mai. Mm.
Te ika tonu. Koe tēnā ko te haka whetai, mm. ki te uh, tira hikoi nei, mm. i haka rere nei rātou i ā rātou whānu, mō, mō wai mā te take, mō tātou te take. Nui te mihi. Kia ora. He tāpuritanga tā te tahi? E whakamomori ana hau kia kite i te hua ka puta i tēnei hīkoi i te mea, mena, mena kite koe i ngā tau Ā, kua tū te hīkoi i runga i te, te mata o te whenua, kua puta i tētahi kaupapa hei oranga mō tātou o te ao Māori, ā, pēnei me te, ā, hīkoi tuatahi i puta mai ko te, ā, Taraipiunara o Waitangi, ā, ki te whakatatū i ngā, ā, i ngā kerēme whenua, ā, ko te hīkoi tuarua, nā, ko te Whakawhānautanga mai o te Pāti Māori. Kia ora, tikana.
Nō reira, āe,
koia ko te, tētahi kaupapa e tino hīkaka ana ki te kite mehemea ka puta mai tētahi hua i tēnei hīkoi, hoi nō e Tino kitengi ana ahau i te wairua o ngā mātua tupuna e puta mai ana i ēnei o ngā wāhi kokoru, ngā raorao o tātou o Te Tai Tokerau. He tāone nui a Kyle.
Kia ora. Ara i te whakahuahua ingoa ngā kāinga nohinohi nei. Engari hakoa te nohinohi. Kia ora. Ā, he nui anō hoki ngā, ngā, ā, ngā hua kua puta i ēnā, ā, kokoru, ēnā raorao. Ā, āe, nō reira, tēnā pea ka, ka whānauhau anō tātou i tētahi kaupapa tino rawerawe, tino. He tērā whakaaro. Āe, tirohanga pai tēnā, tēnā pea e whānautanga hautanga kei roto nei. Tēnei kotahitanga e kōrerotia nei, Ki te anau, ko hanga roa ke tupu haerana tenei haka kotahitanga i a tatu ne. Aini pea he koe tera ko te painga o enei raruraru kua e tamea ana i a tatu, pena kahore aua raruraru i pa mai, aini pea ko kore ke te iwi Maori e haka kotahi penei

Heke mai i a koutou i Muriwhina tae ka tae atu ki a koutou o Kaiwanaka, tae ki Whangarei ki koi a koe tae ka whakawhiti atu ki te Tai Hauāuru ki roto tuna tahi i Dargaville, Takuira, a, i te rangi tonu nei. A, me te pai, pēki rōpū, pēki rōpū, tae atu, paikea e ngā kōrero te kura taiaho I te mutunga o te kaupapara hei tāna, āe, nā, mutu ana tēnei hīkoi i tēnei tāone nei, engari ko te hīkoi ki roto i ngā kāinga e haere tonu ana, ko te hīkoi mō tō reo e haere tonu ana, ko te hīkoi whakaora i tō whānau e haere tonu ana. Um, yeah, nā ātou... Te hīkoi ki tō rātou kaunihera. Kia ora.
Haere au i te kite i tēnā e roto i ngā pitopito kōrero, i āta tae pērā atu, nē? E hei haka ngaoko i te kaki whero o te tangata ra. Huna na taku moe o taua tangata kahore i puta. Me pera.
Haere tonu o korero mo wau kitenga i reira he anga me kite ai koe. Nō, whakaaro noa nei, oh, i rongo i te wairua a tāua, konā ngā iwi i mahi tahi āna mohenau inā pō, ko Te Roroa tēnā e whakaritea nei ngā parāoa me ngā huawhenua a Huarākau i whāngai ki ngā iwi i te rangi nei, kite ana i tērā taha hoki o te hīkoi. Āe, konā, ngā whanaunga katoa e pupuri ana i ngā kara me ngā kōrero, engari konā hoki i ngā, te āihotanga o te Māori manaakitanga tā. Ka aro ki ngā kaumātua whakatū whare kia kore e tino wera i te rā, ā, pūoro, wera, mea katoa, weta i tito waiata ana. Ngā āhuaranga Māori tino kite ana i roto i wera, i pae te wairua, hari ana, hari ana.
Mā te Pākehā e titiro he raruraru, mā te Māori e titiro he hui ātaahua. He Pākehā anō rānei e tata atu ana ki tēnā kaupapa? Tini ngā Pākehā ngā mea tāngata Tiriti, Tangata Tiriti, piri atu, ka nui hoki te tini. Ā, konā hoki, ā, i te, wētahi te taha o ngā rori e āta mātaki ana i wēnei kiri parauri me te whakaaro e aha ana wēnei Māori i tēnei tāone. Te hunga kaikiri, e tini hoki rātou, ka tana hoki wērā.
Pēkoe mō e kaikiri. Kahore i menemene i a matou.
Te ahu o te kanohi ni. Me te manaki atu i a koe ni. Te ahu o te kanohi ni. Tena pea me whaki ki te iwi nei, no te Turei ke enei korero i hopukina ai. No reira puta rawa atu ki te ao, ko taike te ope nei ki. Poneke ne?
Ā, ki Te Whanganui-ā-Tara. Nō reira, me haka pai i ō tātou tae rawa atu ki reira, e hia te tokomaha o te rōpū nei, kia kite ai e kua ai te tangata e tata rawa tana, tana haka pai nei. Mīkara, ko Kaitepōtiki o te rōpū nei, ka tīmata ki a koe. Ngā mihi pāpā. Āe. Tae rawa atu te ope nei ki te pito mutunga o ta rātou hīkoi, e hia to rātou tokomā, hei tāu.
10,000. Hoina anō! Kāre au, moe ana. Koni atu.
Wiremu? Oh, he au tau? 10,000. 10,000.
Hei tāku, kua konei puta noa i te taitokerau, kua 10,000 ki. Āe.
Takiwā o te rua tekau mano.
Kore o takiwā ana ne. Takiwā o te. I waenganui i te kore me te tahi rau mano.
Moe ana tātou, ke kona te hunga haere ana, haere ana mā raro, na, ke kona hoki wētahi e kaha tautoko ana mā te whaunu me te rorohiko, nā reira mehemea kau te hana o ērā mea katoa, te hunga mātaki me te. Hunga tautoko pērā atu ana, whakapae ana e, tata ana ki te hāwhe miriona. Ā, waewae.
Āe, kāore i pērā te, te pātai. Ā, waewae.
Ka tini au i taku whaka. Nana, ki a koe tā Cook i tana kōrero, ka kī, e kī nei koe i tekau mano noio. E hia? Rua tekau ki te toru tekau mano, ā, tinana nei. Ka pai.
Moana ora.
Ha, ka pai ana hau. Ehea ka pono ana hau ki tō tātou iwi Māori mā. Ka 150,000 tāngata ka tae atu ki reira. Kia ora!
150,000. Kia ora. Ka tae atu a Poneke whanui ki reira. Kia ora. Ka kohi haere te hikoi i nga tāngata ka haere ki reira. Te nuinga he Ngāpuhi. Ka mutu ka rere atu te nuinga ki reira i nga rā tata.
Ki ana nga pū. Tata mua atu.
Ki ana nga pukoro nga hotera ne. Tera.
Tukana.
Erangi ki taku aka pae e pukuriri ana a te Maori ki tenei kawana ka mutu ki te whanaunga Raniera. Me tenei.
Me nui ka mema e Ngati Rehia. David Seymour no Ngati Rehia me wana. mahi. Nō reira, nā runga i tērā, ka rongo te iwi i te karanga kia hui tahi atu ki Pāremata, kia kotahi atu ki reira ki te whawhai.
Kia ora, Ranira, hai tā?
I runga anō i te mōhio Kua tata miriona te Māori iaianei, hei tā te raraunga, te kohikohinga whika i tēnā tau. Kore roa, hai.
E pērā hoki ana wāku whakaaro ki tā Moana Aroha, tekau ki te tekau mā rima ōrau. o te hunga Māori ka tae ki pō. Kau e koro orau te whakatau. Āta koro mai, tokohia, tokohia tēnā. Koni atu i te kotahi rau mano tāngata. Kotahi rau mano tāngata. Koni atu, nui tērā takiwa. A koe?
Tahi rau mano. Ka ū ki kona tairau mano. Ka pai. Ka mutu ia, me koro tātou mo te tangata nei a Seymour, na te mea hei ko tāna, ani pea ko te mea nui, hei ko tāna ehara i te tutuki o tana kaupapa engari ko te hora i tenei take ki mua i te iwi whānui, hei hakawhitiwhiti kōrero mā ngā iwi o Aotearoa. Pēhea anō o tātou hakaaro ki tērā? He māminga.
He māminga. E, e, e mārāma ana tātou. I a ia e mahi pēnei ana, he aha tā ma, tāna mahi i konei? Mm. He, aha, he aha wana mahi uh, i tōna ringa rewhe i a ia e, e, e patu ana i te Māori i tōna ringa raiti? Na, kahore tatou e tino kite ana, i te mea kahore ano ia kua tae hei pirimia tuarua, ko pirimia tuarua i a ia nei? Kahore ano. Aini ne? Aini ne? Aini.
So, na reira e hakapai ana ahau i roto i nga korero, ko wenei ahuaranga ahakoa te taimaha, ahakoa te peehi kino nei i a tatou e tenei pire, i wana hiahia kia Tīnihia kia panonihia ana ngā mātāpono o te Tiriti o Waitangi. Koia te aru o tēnā pire. E āwangawanga ana ahau, e aha ana wāna mahi, i roto tonu i taua whare, kahore anō mātou kua kite, ā, e pē, kua, kua, hea, kua, kua mukua, ā, ngā, ngā ingoa Māori i ngā tari, ā, kāwanatanga huri i te motu, ā, hea kē atu ngā āhuaranga kua, kua, oh, kahore, kua, kua patua kia mate, te, te tari a Te Arawhiti, te tari mm. a... Te Aka Whaiora hoki. Te Aka Whaiora hoki. Te kaupapa.
Uh, kaimahi o te... Te heake nei o ngā, o ngā uh, kaimahi Māori i roto i te tāhuhu o te mātauranga, mm. a te heake nei i roto i, i Te Ara Poutama, uh, me ērā pūtea tautoko, uh, mīriona, pīriona nei. Mm. Ā, nā reira e, e, e, e, ā, e tino āwangawāna ana ahau, e, e mataku pai ana ahau, mataku pai ana ahau e aha ana ngā mahi kei te haere tonu mai, e aha ngā pēhitanga kei te haere tonu mai. Nā reira, e, e hakapau kaha ana ahau ki tēnei hīkoi, ā, kia rongo anō a Te Haruru Tapuwae o tō tātou whenua me wā tātou rikarika pai ki wēnei āhuaranga. Ki au nei kia tino tūpato tātou ki tērā tangata. Nā, kua wero ahau i ō koutou hākaro, e kua pā iti atu nei i te tīmatanga te oroko hakatuwheratanga o tā tātou kōrero tahi tēnei pō ka putea au he kōrero mō Merika.
Te ngaru arini.
Ko wai i i mōhio? I mua i te kapinga o tera pōtitanga, ka tohua ano ko Donald Trump hei perehitini mo tera whenua. Nga korero katoa, a ko ko wai te tangata e hakaputa mōhio ana mo tera pōtitanga kahore a Trump ko te Uh, ko te hau, mm. anō ki au kua iro kē te rā iwi. Mm. Kahore iro. Mm. Nā te mea, kua haka hoki anō a Trump ki reira. Kātahi ka tirohia e ngā huatanga o te pōti. Mm. Ka kite i kona, te tai iwi nui te tautoko i aia, mm. ko te iwi paniora nei. Nā, i ngā wikinga marama i mua atu, ā, ko Trump tērā e haka hāwea ana ki a rātou. E mea ana ko te mahi a te iwi nei e tāhae i ō mōkai i te pō hei kai mā rātou. E kī ana ia ko tētahi o ngā moutere nō reira ngā iwi Paniora nei he pūranga rapihi. I te mutunga mai, Ko rātou tonu tētahi o ngā iwi nui tonu. Nē.
Āe.
Oti ki a ia. E haka hoki ana i a ia ki tērā tūranga. Ka mutu, e, ko te tokomaha tonu o Merika i tautoko i a ia. Anei taku hakaaro, he maha ngā Pākehā e noho huna ana. E kuhu ana i ō rātou hakaaro. Āe. Ina tae atu te kai Patapatai, ki te whare o taua Pākehā, ka pātai ki a ia, E, e pēhea ana koe ki tēnei tangata? Ā, ka kī mai, Kāore au e tautoko ana i a ia. Engari kia tae atu ki te pouaka pōti, kāore he tangata e kitea ana he aha tāu e tautoko ai. Nā, ko reira taua tangata hura ai. I tōna ngākau ko te Atua anake e mārama ana he aha tana tana tuku. Ko te hāngai o tēnei ki tēnei whenua, ki a Seymour hoki e e kōrero nei ahau, ā, ahakoa kua kī kē mai tana rangatira, kāhore a Nāhinara ko te tautoko, ko taku āwangawanga e tupu haere ana. tērā iwi e huna nei i roto i te iwi whānui. Nā, i tēnei wā, ko Seymour e kī ana, āe, nā Eck tēnei, ā, tērā atu pōtitanga, ko taku poropiti tēnei, taku haka pai, I need pea, Ko tētahi wāhi hanga nui tonu o te rōpū e tautoko ana e Nāhinara i tēnei rā. Ka paheke atu ki. Ka paheke pērā atu. Hanga pērā kē, nē, ētahi. Ko kite kē rātou, arā kē tā tātou tangata. Kāore rātou e whāki ana ki te iwi, e tautoko ana rātou i a ia, engari, i roto i te whatumanawa o taua tangata, e, kua tau kē tana titiro ki reira. Koia au e mea nei, kia tūpato tātou ki tēnei tangata. Ka mutu, tētahi mea pai ki te hunga pērā, e kite ana rātou i a Māori, ka kite i a David Seymour, he Māori, a Māori e whawhai ana ki a Māori. Tērā tētahi atu mea e kite nei te hunga pērā. Me tā rātou rata ki tērā āhuatanga. Kua roa e whakaaro ana, he Māori rainī tērā tangata. Tahi au ka whakaaro, kotahi anahe pea te wāhanga Māori o David Seymour, ko tana māia. Tino ngāpuhi tērā āhuaranga, ko te māia o te tangata. Hoina anō pea te wāhanga Māori i roto i a taku titiro. Te tangata Pākehā horekau e kite ana i tērā āhuatanga, hoina anō e moe ana he Māori, ā, he Māori e whawhai ana ki te Māori. E tika ana ngō kōrero. Āe. Oh, he rautaki tēnā. Āe. He rautaki tēnā i wāna rōpū tautoko, wāna pūkoro tautoko. Āe, e haka hoki ana ki ngā kōrero a Kew, ā, e, e, e pērā hoki ki waku kōrero, e mataku ana ahau i, i tēnā āhuaranga. Hei te pōti 2025? Āe. Ia.
Āe.
Koia hoki te take kua Whānuihia ana te tāima whakautu ki tēnā pire mō te ono marama nō te wiki kua pahemo nei. Kua whātorohia ana ki te Haka Meninga o Aotearoa, te haka tono atu, te haka utu atu, te tono atu i ngā kōrero haka hē, haka hakairaini ki tēnei pire. Kua whānuitia kia ono marama. E kore e kahore he rautaki nui tēnā, kia āta tepe atu wētahi āhuaranga pēhi tonu i te Māori tae ki te pōtitanga e haere tonu mai. He aha te mea, toe ana, nē? Ka mutu, he aha rā?
Ka mutu ko te, ko ngā pōtitanga kaunihera hei te tau tū mai nei, nā reira me, me tino rite tatau ā, ki ēnā āhuaranga. Ka tū ngā pihi a ngā Pākehā i roto i ēnā marama e ono e haere mai nei. Ko Waitangi tēnā, ka tū, ā, hei te Pēpuere tū mai nei. Ā, me, me māia tō tātou, ā, me māia tō tātou, māia? Me mārō tō tātou maea kia kaua e heke ana ki ngā pihikete o te Māori, ki ngā āwangawanga, a te Māori, a te Pākehā, ki ngā āwangawanga o tēnei ao tōrangapū hei kia patu ana mātou. Me māia tō tātou tirohanga, me mārō wā tātou āhuaranga e kore ka tuatahi ake i roto i ngā poropiti pērā i a Q. Ka rewa wēnā kōrero hei ngā pōti kaunihera e tū mai nei. Me tautoko tonu tātou i wā tātou, mō Te Tai Tokerau nei, i wā tātou kaunihera ngā tai o te Tokerau, i tō tātou kahika, i tō tātou kōwhai noki. Me hatia ā, ko te, te matapae me kī, ko te pōti Aotearoa hei te 2025, ko te 2024 ngā pōti kaunihera. Koia te tepe tuatahi hei tāku titiro, ā, mō ēnei kaikiri, mō ēnā tangata kakī i whero nei, ā, nā reira me māia me mārō, ā, ka mutu, me pera ki to tatau tupuna awhina, me maia i roto tonu i te aroha, i te aroha ki, ki, ki a tatou ano. Taku e korero ai i tena o nga tau mo te kohikohinga whika, ko tata ki te miriona o te Maori i aianei. Pena ka tahuri te miriona o te Maori ki wa tatou potitanga, kaunihera mai, kawanatanga mai, ka Rongo, Ā, tēnei whenua, ā, i, i wā tātou hiahia. Kia ora. Kia ora. He nui te kokenga, nē? Mm. O te ao Māori i roto i ngā tau. Ka whakarau, te tau tama, kāore au i whakapono ka tū mai tētahi kahika Māori, tēnei takiwā. Kāore au i whakapono ka tū mai tētahi rōpū kaunihera Māori. Ā, me taku hari, tā te mea ko te nuinga o wera, he hunga Nō te kāinga tonu, mōhio ki te reo, mōhio ki ō rātou rohe raorao kāinga. I kōrero koe mō tuaiwa Eva Rickard, te wahine rā. Taku pāpā tētahi i mauheretia i I te whira hahau pōro rā i Whāingaroa. Mauheretia. Ka whaitia rā e te kuia.
Āe.
I noho tahi ki a ia. Ā, maharau ki ngā kōrero o Kūmātua i taua taimara i tā rātou haerenga mai ki Hokianga, mea mai rātou i Ngā pirihimana i āta whakarongo ki ngā whaunu i ngā tāima i ringi atu a Eva Rickard ki a rāua. Nā, tērā tama ka whakarae au ki tērā pakanga nui. Taku pāpā i mauheretia. Nā, he ānga hua o tēnā, ko ngā uri i whakatupu mai roto i te reo Māori. Nā reira, āe, he nui ngā hua o ērā momo pakanga whakaronau, āe, he aha te hua nui ka puta mai i tēnei? Na, me taku whakaaro hoki, na, ana, koia te rapa-titai o nga whakaaro. Te tae atu nga whakaaro whakanui ki nga korero mo Trump. Whakanui, he aha tera aho e here ana e wera mahi, ki nga mahi o konei, ki nga mahi o tawahi hoki, nga mahi o Israel, nga mahi o whenua ke, he aha te mea e rite ana? Na te mea e nui nga ritenga, tahi au ka. Tai ka tino tau mai tēnei whakaaro ki roto i a hau, ko te mea e tino rite ana, ko te Pākehā, ko te, te iwi kiritea, tino mataku ana ki te heke haere o tō rātou mana i roto i ngā whenua maha o te motu. Kite ana rātou, tupu mai ana tētahi iwi, ā, ngā mea o Amerika e mataku ana ki ngā whanaunga o tāwāhi. Ngā mea konei i mataku ana ki te kaha haere o te iwi Māori. Na, tino pērā ana ngā pōti. Rongahau i weta i te hunga rangahau e mea ana, ngā taima o te pōti, pēnā e tukituki ana te mātenga me te manawa ko te manawa katoa. Whakananau ko ngā mea tata ana ki ngā manawa o te iwi kiritea, ko tō rātou mataku, e kore rātou e noho teitei i roto i tēnei ao. Mataku ana ki tērā, nā reira ko ngā pōti ka haere ki te hunga pēnei me Seymour e tino whākao, wehewehe ana i te motu, engari ko tana karere matua, ko te, ko tana hiahia kia noho teitei te Pākehā, ngā tauiwi, te iwi kiritea ki runga ki tēnei whenua. Koia tērā hei tāku, ko te, te take matua. He tino kitenga tēnā i roto i ngā tatauranga kua puta mai. Hāwhe o ngā pēpi kua whānau mai, I roto i nga tau tekau ma ono tata nei, he Maori. Na reira koia te matapae o nga marere, nga trends nei. Kei te piki te matatorutanga o te iwi Maori, ka mutu nga iwi o Te Moana-nui-a-Kiwa e noho Aotearoa ana, nga iwi Haina, o Ahia e noho Aotearoa ana. Na reira kei te piki wena nama kia matatoru ake. i ngana mō te Pākehā. Koia te tino mataku o, o wēnā rōpū ā, e kei raro e putu ana hei ngā tau tōna rua tekau nei, tekau, rua tekau nei, ā, ka mātatoru ake ngā iwi taketake o te ao whānui, e pērā hoki i roto i Amerika, e pērā hoki i roto i, i, i, i ngā rangi, i a Urupa. a ngā iwi taketake e whānau, e kaha whānau mai ana. Ko te mea, he, he iwi mahimahi tātou. Nō reira.
Ka mutu te iwi Māori e whakahīhītia ana tō tātou ao Māori. E mau moko ana, e hari ana i roto i ō tātou whānau, ō tātou kāinga, e waiata ana i ngā waiata Māori, ko ngā waiata katoa kei te irirangi, kei pae āhua, kei mea wahi, kei mea. Tino, hari ana te Māori i roto i tona ao Māori. Mea hou tēnā ki te Pākehā. Tēnā. Tau hou rawa atu tēnā. E mea anga au hoki ki a tātou anō. I pēnā ai taku koro nā te mōhio tātou tātou mātua e ko taimaha. Tā rātou pīkau i te ao Māori. Nā te mea he ao e memeha haere ana. Engari ko tātou kei waenganui pū i te hokinga oratanga mai o te manawa o te ao Māori e kōrero nei koe. I runga i ō kōrero, nō reira he rēhi tēnei, he reihi. He aha te kupu tika? Aua, he haka tatae oma. Waiho pea ngā reihi o Ngāpuhi. He haka tatae omanga tēnei. Nō reira kia māramatia e te tangata, kāore pea te nuinga e mārama ana, kei waenga, kei waenganui koe i tētahi reihi. Ko te reihi e pēnei ana, ko wai ka tae tuatahi atu. Ko te Pākehā e haka pau werawera ana kia tae tuatahi atu ai ko ia hei tinei i te kāpura o te ao Māori. E kore rawa e tinei. Engari ko tāna tērā e whanawhana nei ngā waewae. E kia horo ai te tae atu ki reira. Nō reira, kia mataara tātou, he maha ngā mataaratanga, tēnei aho e kōrero nei koe, e hanga tuituia ana e ngā whenua katoa o te ao i tēnei wā. Ko taku kōrero hakatuwhere i tā tātou noho tahi i te pō nei, ko te papaki o te ngaru i tāwāhi, pērā tonu me te papaki o te ngaru ki konei. Koe tera ko te ia o te ao i tenei wa. E, no reira kia mataara tatou, i te wa e pera ana te ia o te ao, he tautoko tera i te hunga pera te hakaaro kei roto i nga turanga arahi i tenei whenua. Ka, taua maia Ngapuhi nei, Maori rani nga Puirani. I korero nei. Kaha ana i roto i a tatou. Pono e. Wehi kore. I korero nei koe i naine nei. Tuohu kore. Koira ano pea te taonga Maori kei a ia. Ko tena maea e korero nei koe, ka nui atu tana maea, na te mea e pera ana te io o te ao i tenei wa. Mārama ana? Ki au nei, kia mataara tātou ki te tangata e kite ana tātou, engari kia mataara hoki ki te hunga e huna ana. Tika ana. Hei ko tāku anipi, hari kē ana te korokē nei, e tautohetohe ana a ia ki tērā, ērā atu tokorua i roto i te kāwanatanga, nā te mea ko te iwi tēnei e kite ana, ā, ko ia kē te mea e hāpai ana i tāku e tūmanako ana. Nā Aini pea, ka tino piki ake tōna tautokohia e te iwi a Te Pōtitanga e tū mai nei. Oh, ae. Ka tino pērā. Me te hunga Māori e kite ana rātou i te tāmi o Parker i te ngākau o te Māori. ka hoki ki ngā kōrero a Tautuahine a Hinewai, me whakahīhī tātou i tō tātou Māoritanga, i tō tātou reo, i wā tātou waiata. He patu tērā i tērā hunga. He patu, he patu. He patu tērā. Kia noho tuarua tō tātou ahurea i te ahurea kore o te Pākehā. Kia noho pūtu tonu tātou, ā, tuarua, tuatoru, tuāha raini i raro i a rātou. Me hakahihi i tō tātou reo, wā tātou waiata, wā tātou kura kaupapa, wā tātou kohanga reo, wā tātou teihana irirangi, wā tātou ha, tō tātou hakaata Māori, ngā mea i Māori ai me hakahihi. Me hakahihi tonu kia Kite i ngā moko kaue, moko mataora, huri i te ao, oh, huri i Aotearoa, engari huri ai i te ao, kia rongo ngā, ngā, ngā tamariki o wēnei wā nei i te whakahīhī i to, o to, uh, ki tō tātou ao Māori. Aye. Nō reira e rongo ana koe e kō? E rongo ana, e tino rongo ana. Ena, he aha ngā mea rongō nei koe? Ō, e mihi ana ki a koutou, na. Ō, kia ora! E mōhiono, māmā ana taku noho, ō, ehara i te mea māmā, engari māmā ake taku noho ki tēnei ao. Me e tikana kia mihi ki a koutou. Nā koutou te take e mau ana, nā ngā, ngā tūpuna hoki. Engari, i tupu ake au i roto i te ao whakahīhī, i, e, ki, ki tōku Ki tōku hinengaro horekau atu he ao. Kua kite au i te ao tika, kua kite te katoa taku reanga ngā rangatahi Māori i te ao tika mō te mō te Māori, e kore e heke muri. Nā te mea e mōhio ana tātou te mea tika, e aru ana tātou i a koutou, o mātou i a koutou. Nō reira, ka nui te mihi, ka nui te mahi. E e kore e pēnei mēnā kāore koutou e pukumahi ana, e whakamomori ana kia Kia tū tika ai ngā rangatahi o Apopo.
Me mihi ki te pae harakeke o tēra kōrero.
Ka pai. Me puku mai, ka ua e puku hai. E tika ana wera kōrero. Inea hanga, haere. Au, kāore, e hīkoi ana au i te Tiriti me taku Te kara e rere haere ana engari kāore au i mauheretia pēnei me taku pāpā. Kei hea nei taua kara? Nō aku te rima, kei muri mai.
Kei muri. Me mau mai. Kia noho Te rongo i ngā kōrero a Te Taiohi.
I ētahi wā e hanga, ka aro ake ana ahau e patu ana, wepu ana au i tētahi hōiho me tā rātou kore hiahia te whai mai, te whakaaro mai ki tēnei ao nō reira, ah, ko anga ngākau. Nō reira e tātou, e tātou mā. Ka aroha ngā turi.
Hai.

niua. Strategise like Waimirirangi.
Challenge like Kaharau. Run it hard like Fisher Harris.
Compose like Kingi Haka. Ka pai.
Hearty like Hone.
Create like Kairewa.